Дыгургомы бӕрзонд хӕхты хъӕбысы ӕрбынат кодта комы рагондӕр хъӕутӕй иу, Задалеск. Йӕ алыварс фенӕн ис амӕй-ай рӕсугъддӕр ӕрдзон нывтӕ. Бӕзджын тархъӕдтӕ, нывыфтыд айнӕг къӕдзӕхтӕ, дидинӕгджын уӕлхох быдыртӕ. Ам рох сыгъдӕг дымгӕ ӕмӕ алы кӕрдӕджыты кӕлӕнгӕнӕг тӕф. Лӕджы удмӕ бауадзынц уӕларвон тых ӕмӕ царды фидар ныфс. Уымӕй уӕлдай ацы хӕхбӕстӕ канд рӕсугъд бынат нӕу, фӕлӕ у табуйаг дзуарджын бӕстӕ. Уӕларвон хъарм ӕмӕ фыдӕлты намыс кӕм баиу сты, ахӕм арфӕгонд зӕхх. Рагон хъӕуы ном абон зындгонд у фыццаджыдӕр Таурӕхон Задӕлесчы Нанайы фӕрцы аланты сывӕллӕтты чи фервӕзын кодта, уыцы хъӕбатыр уӕздан ӕмӕ рӕсугъд сылгоймаджы номыл хъӕуы арӕзт ӕрцыд хӕдзар-музей.
Монголтӕ ма татари ӕфсӕдтӕ Темури къулух кӕй Ку райдӕдта Аланти исцубур кӕнӕн, зӕгъгӕ, ма сӕ фесафӕн, феуӕд. Ма силгоймаг нана ке худтан Задълески нана, Текъойти нана, е сувӕллӕнттӕбӕл ӕхе хъӕбӕр фархайдта хабар ӕма сӕ цӕмӕй фӕййервӕзун кӕнӕн, цӕмӕй ма сӕ скъуддзаг уа Аланти кӕрон хеуой туххӕй. Ма сӕ мӕнӕ Худта дӕнтти сӕрти ӕ гъӕдтӕбӕл, ӕфцгутӕбӕл. Ӕма сӕ дала морги лӕгӕтмӕ ӕрбахудта херонӕй махе ундхонӕ морги лӕгӕццагӕ. Еуми еу къуар бони фӕцӕнцӕ. Еудта, цӕмӕн мӕнӕ ами махӕй Ракасти, ракӕсионцӕ еци рдӕмӕ, ма сӕ лӕг фӕййидта мӕнӕ мах муггагӕй лӕг. Ма загъта ӕфсудӕй гъӕумӕ, ма радзурдта зӕронд лӕгтӕн. Ами силгоймӕгтӕн

Гмаонтӕ, Халистӕ, Андретӕ етӕ раздӕр цардӕнцӕ ами махмуггаги фӕсте. Ма сӕ исхудтонцӕ хӕрдӕмӕ ма сӕ байуазӕг кодтонцӕ. Ма сем хӕдзарӕ кӕнун хеудта сӕ фиццаг рӕстӕги бӕнтти. Ӕвӕццӕгӕн сӕ хӕдзӕрттӕбӕл байурстонцӕ ма уой фӕсте базагътонцӕ, баунаффӕ кодтонцӕ гъӕуи Цӕрӕг адӕн ка адтӕй, етӕ зӕронд лӕгтӕ, зӕронд уостӕ еумӕ баунафӕ кодтонцӕ ма син искӕнӕн хӕдзарӕ, зӕгӕ ма син мӕнӕ херун хӕци хӕдзарӕ искодтонцӕ.
Ацы хӕхбӕстӕ фӕрнджын бынат кӕй у, ууыл дзурӕг сты, йемӕ цы бирӕ таурӕгътӕ баст ис, уыдон. Сӕ иу дзуры Задӕлесчы бакомкоммӕ Дыгургомы сӕйраг фӕндагмӕ хӕстӕгдӕр къӕдзӕхы фарст ӕмӕ лӕгӕты тыххӕй. Раджы кӕддӕр, дам, цӕхх тынг кадавар уыди, ӕмӕ лӕгты дзуарӕн хӕресы иу хохы цъасы уыд цӕхх къахӕнтӕ, ӕмӕ сӕ уым хъахъхъӕдта йӕ фыртимӕ. Быдырзӕд хъавыд уыцы цӕххытӕ радавын ӕмӕ йӕ къухы ницы фтыд. Уӕд Иу бон Лӕгтыдзуар сфӕнд кодта балцы цӕуын ӕмӕ йӕ фыртӕн бафӕдзӕхста, цӕмӕй змӕлӕг ма уадза цӕхкъахӕнтӕм фӕндагыл. Цӕхкъахӕнтӕ лӕппуйы джид баззадысты, уый быдыры зӕд куы базыдта, уӕд йе гары хуызы бацыд Хӕрисмӕ бауад ӕмӕ дзы цӕхх рахаста. Уалынмӕ балцӕй ӕрыздӕхт лӕгты дзуар ӕмӕ фӕрсы лӕппуйы, фӕндагыл цӕуӕг федта ӕви нӕ. Лӕппу йын загъта, фӕндагыл ацыд ӕрмӕст иу егар куыдз. Лӕгты дзуар уайтагъд хъуыддаг бамбӕрста ӕмӕ фат фехста быдыры зӕды фӕстӕ. Фат дзуарыл нӕ сымбӕлд, фӕлӕ йӕ зынг стъӕлфӕнтӕй сывзӕрдысты ӕхсӕвы цуры кӕрдо бӕлӕстӕ. Садалевшы цур дыккаг фат суагъта ӕмӕ уый стъӕлфӕнтӕй сӕвзӕрд моргы хъӕд. Нал аййӕфта лӕгты дзуар къӕрныхы, йӕ маст нал баурӕдта, афтӕмӕй йӕ разы цы айнӕг къӕдзӕх фӕци, уый фыццаг кардӕй ӕрриуыгъта, стӕй йӕ арцӕй барӕхуыста Карды цӕфӕй къӕдзӕх афасти, арцы рӕхуыстӕй та дзы лӕгӕт баззад. Уыдон абон дӕр бӕрӕгӕй зынынц уыцы ран. Афтӕ дзуры таурӕгъ. Иннӕ таурӕгъ та баст у зиндгонд Седанты мӕсыгимӕ. Седанатӕ адтӕнцӕ мадӕ ӕма фидӕ ма авдӕнсувӕри мартӕ хуӕри. Ема цардӕнцӕ мӕсуги. Цагъарӕги догӕ адтӕй. Перс тухтӕнцӕ Аланти хӕццӕ. Перс. Ма фӕттухтӕнцӕ удта еу, еу отряд басагьардӕмӕ Дигоргоммӕ рбайервазтӕй. Ма се Донати мӕсугкай уой ӕртӕ гол ӕнцӕ. Мӕсугбӕл. Ма абдӕнсувӕри ма ӕртӕ хуӕри. Е ма сӕ сӕхе не лӕвардтонцӕ цагъари. уонӕмӕ. Ема сӕбӕл ӕртеголӕнцӕ ма загътонцӕ, ӕдониугтӕ исуодзӕнцӕ ӕнӕхуӕргӕ дӕр. Ма лӕудтӕнцӕ сӕбӕл кургон. Ма дон син ку нӕ уа хуӕруйнаг, уӕд сӕхе ратдзӕнцӕ, сӕ ратдзӕнцӕ, сӕхе ратдзӕнцӕ. Ема Ӕртӕхуӕри синӕ адтӕй ӕма ӕртӕхуӕри донмӕ рацӕйунцӕ Сауӕдонӕмӕ, ма дон фӕххӕссиуонцӕ, ма еу хатт ба сӕ нигъгъуди кодтонцӕ ма сӕ ниййахӕстонцӕ. Ма мӕсукмӕ ниннад бамонетӕ зӕгӕ ма не саразӕнцӕ. Ма сӕ уӕдта рамардтонцӕ. Сӕхуӕдтӕ ба къӕбури бунмӕ рандӕнцӕ ӕхсӕвеуат кӕнунмӕ. Е ма ӕхсӕвӕ хе уӕхӕн уарун лӕгъуз рӕстӕг ӕркодта, Ема сӕбӕл хонх ракалдӕй хонхибуни фӕцӕнцӕ. Сӕумӕ ба ракастӕнцӕ ма жене кебал адтӕй се знӕгтӕй. Ӕртӕ хуӕри мард ӕрцудӕнцӕ. Ма син удта скъахтонцӕ чирдтитӕ ма сӕ байвардтонцӕ ма син чирддзӕвӕнтӕ ниссагътонцӕ. Абон дӕр хеси ӕртӕ чирддзӕвӕни финстдӕр сӕбӕл нӕййес, еутемӕй хелӕй лӕуунцӕ.
Иннӕ зундгонд цымыдисаг бынат у незаманты амад, ӕмбисонды рӕсугъд рӕфты мӕсыг. Уый ис Дигорий зӕды кувӕндон лӕгӕтӕй чысыл уӕлдӕр. Зӕххӕй ӕвдай метры уӕлдӕр ис ацы фидар лӕгӕт. Профессор Дзагурты Хъуыбадыйы хъуыдымӕ гӕсгӕ у Нарты заманимӕ баст, Хоны йӕ, сайнӕгыл дӕр йӕ чызгӕн кӕй сарызта, уыцы фидар. Рагон таурӕгъмӕ гӕсгӕ та фидар у хуры чызг Агуындӕйы мӕсыг. Рӕфты мӕсыг та йӕ адӕм уымӕн схуыдтой, ӕмӕ раст сихорафон, дыгуронау рӕфты афон. Уыцы фидары урс къултыл сымбӕлынц хуры тынтӕ, ӕмӕ уӕд Дардмӕ цӕхӕртӕ калгӕ разыны айнӕг къӕдзӕхы пахсӕй ацы ӕмбисонды рӕсугъд фидар мӕсыг. Бонӕйнафонты та йӕ лӕджы цӕст зынтӕй рцахсы бӕрзонд хохы уӕлцъарыл. Диссаг уыдысты, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, йӕ амайджытӕ. Куыд сын бантыст ахӕм бӕрзынды афтӕ аив, самайын мӕсыджы лӕгъз къултӕ. Абонам сӕ бон у схизын ӕрмӕст дӕсны альпинисттӕн. Уыдон куыд дзурынц, афтӕмӕй фидар кӕддӕр уыдис цӕрӕн бынат. Мидӕгӕй дзы ссардтой цӕлгӕнӕн дӕр. Уӕдӕ незамантӕй абонмӕ, комы цӕрӕг адӕм Хуыцау ӕмӕ лӕгты дзуармӕ кӕм кувынц, уыцы рагон, сыгъдӕг куывддон бынат дӕр ис, Ацы ныв-джын къӕдзӕхы фахс у Задӕлесчы хъӕуы бакомкоммӕ. Уый у Дыгургомы кадджындӕр дзуӕрттӕй иу, Дигорийы зӕды кувӕндон лӕгӕт.
Ацы кувӕндоны равзӕрст бастӕй тъӕпӕн Дигори ӕрцӕрӕг раздӕр нӕ рагфидтӕлтӕ цӕрӕг Астантӕ ке худтонцӕ, уони хестӕр Астани хӕццӕ. Уоми мӕсугӕй кӕсгӕй еу хатт Фӕйта Изӕт ратахтӕй Игоргоми. Ма ач фалдзостӕм ӕрбатахтӕй, мӕнӕ ач ковӕндони размӕ. Та дукка хатг фӕйттастан казахи мӕсугӕй кӕсгӕй. Уот зӕгӕ бабаргӕй кӕнон зӕгӕ. Ну, таларх уотӕ фегъустон, талархмӕ гӕсгӕ. Ема ӕрбацудӕй, Изӕт бадӕнӕ зӕгӕ нӕдӕмӕ ку рзилдӕй ӕ фалдзостӕ, уот мӕнӕ аче лӕгӕтмӕ бафтудӕй медӕмӕ. Машы фӕйта Рахес уӕларти рахесмӕйбӕл адӕ. Маше согтӕ дӕр хъӕццуд фӕрстӕ. Ма уӕд расагъӕс кодта ма уой, загъта хай уодзӕй на ковӕндонӕ зӕгӕ, ма уӕдӕ йардӕмӕ ис ковӕндонӕй.
Ахуыргӕндты хъуыдымӕ гӕсгӕ уый фӕзынд суанг палеолиты заманы ӕмӕ уӕдӕй нырмӕ у куывддон бынат. Ничи зоны, цал миназы рацыд уӕдӕй абонмӕ, фӕлӕ Кувӕндоны мидӕг фӕрсырдӕм цы арф скъуыдтӕ ацыд, уырдӕм рагзамантӕй фӕстӕмӕ калдтой кусӕртты сӕрыкъуыдыртӕ, куы-иу бабирӕ сты, уӕд. Ӕмӕ уыдон сӕ фыр зӕрондӕй ныммур сты, ӕмӕ куыд сбӕрӕг кодтой ахуыргӕндтӕ, афтӕмӕй сыл цӕуы ӕппынкъаддӕр фондз мин азы. Диссаг у, ам цы бирӕ саджы сыкъатӕ ис, уый. Саджы сыкъатӕй уӕлдай ма дзы ссӕдзӕмӕн усы онг уыдис домбайы сӕры къуыдыртӕ дӕр. Домбайтӕ ацы хӕхбӕсты кӕддӕр кӕй цардысты, къулдзураг у Задолескмӕ хӕстӕг ададжы ном Домбайтӕ. Дигори изӕды лӕгӕт ма раздӕр хуыдтой Олисайдоны лӕгӕт дӕр. Таурӕгъмӕ гӕсгӕ кӕддӕр Ханӕжы цардис ӕмбисонды арӕхстджын цуанон Олисайдон. Уый, дам-иу сагты фатӕй нирста, фӕлӕ, дам-иу сӕ фӕрызта тӕхгӕ-тӕхын баййафын, ӕрцахсын ӕмӕ сӕ нывондӕн ӕрбакӕнын Дигорийы зӕды лӕгӕтмӕ. Сӕ фыдызгъӕл та, дам-иу мӕгуыртыл байуӕрста. Рагон таурӕгъ куыд дзуры, афтӕмӕй Дигорийы зӕды кувӕндон лӕгӕты уыд уӕларвӕй ӕрцӕугӕ уӕззау рӕхыс. Уый уыд ауыгъд лӕгӕты астӕу. Ӕмӕ, дам-иу дзуары номыл лӕг цы кусартӕ кодта, уый-иу лӕгты дзуар сыгъдӕгыл куы банымадта, уӕд-иу рӕхыс йӕхи ӕгъдауӕй дӕлдӕр ӕрцыд ӕмӕ йыл лӕгӕн йӕ бон уыд аг кувӕггаг фыдызгъӕлимӕ фысыммӕ бавӕрын. Кӕд ӕмӕ лӕджы куывд дзуар цӕмӕдӕр гӕсгӕ нӕ иста, уӕд-иу рӕхыс уӕлӕмӕ цармӕ ссыдис ӕмӕ йӕ уыцы лӕгӕн йӕхицӕн ӕрисын нал фӕтчыд. Баззад ма ахӕм таурӕгъ дӕр. Дыгургоммӕ сахъфсӕдтӕ куы рбацыдысты, уӕд дам схызтысты ацы куывддон лӕгӕтмӕ ӕмӕ рахастой уырдыгӕй табуйаг рӕхыс. Ӕхсӕвиуат кӕнынмӕ дам баззадысты Дигорийы зӕд кӕм ис, уый къӕдзӕхрӕбын. Нӕ дам сын ныббарста дзуар сӕ хъӕддаг митӕ, ӕмӕ уыцы хсӕв къӕдзӕх рафӕлдӕхт ӕмӕ йӕ быны сах ӕфсады фӕкодта. Рӕхысы та, дам, адӕм бафснайдтой уыцы ӕвирхъау хабары фӕстӕ доны фарсы зӕппӕдзтӕй кӕцыдӕры. Абон дӕр Задӕлесчы цӕрджытӕ зӕрдиагӕй архайынц ӕххӕст кӕнын сӕ фыдӕлты рагон кувыны гъдӕуттӕ Дигорийы зӕды бӕрӕгбоны рӕстӕг. Алли аз дӕр нин ӕ кувд кӕнунцӕ, ӕрбацӕунцӕ, нивонд дӕр хӕссунцӕ. Ма уотӕ адтӕй, кезугай кодтонцӕ нивонд. Ма нивонди кусбарӕгюдӕ, ке бӕрӕгбородзӕй ка кӕндзӕй бӕрӕгбон, анзи медӕгӕ, уӕд галбӕл, хъурбул бабӕттидӕ къӕбӕл, Ма уӕд ечи нивонд кал. А Егорданӕй дӕр даже ма а хумӕмӕ ку бацӕуидӕ, хуари хумӕмӕ, уӕддӕр е неке здахта. Еухан кадгин адтӕй ачи Дивара, ачи Дигори зади бӕрӕгбон ма а нивон. Мӕхе уомӕ гӕсгӕ кур бакӕнонцӕ уже абони. Уӕдӕй мӕнӕ мӕхе фалдзос нивгардионцӕ, ток рауаджиуонцӕ, ма ин а хурбӕл къӕбӕл барайхалиуонцӕ. Маша еуӕй-еутӕй бал финсгӕ дӕр никкӕнонцӕ, ка зудта финсуни. Кенӕдта рӕсугъди самайонцӕ мадта медӕгӕй ковӕндони ранионджонцӕ. Маша уӕртӕ нур дӕр сӕдӕгӕйттӕнцӕ ескъӕбӕл. И кусӕмӕ кӕсайуат. Рагон сӕдӕ анзи емӕ фулдӕр кӕбӕлдзӕй дууӕ сӕди. Еухункъӕбӕлтӕ се нур дӕр айугъдӕнцӕ ковӕндони рази. Ма ин та уод агъазгӕногӕ кӕй Московӕ Ходы Табаковачы бон дӕу цардамонты берӕ.
Нывонд галтӕй уӕлдай ма кусӕрттӕгтимӕ ӕмбӕлы ӕрбацӕуын Дигори зӕнды кувӕндонмӕ, афӕдзы дӕргъы лӕппу кӕмӕн райгуырд, чындз чи рхаста ӕмӕ ӕфсадӕй чи рыздӕхт, уыдонӕн. Дзуары ӕргомы хуызы тыххӕй Задӕлесчы цӕрджытӕ дзурынц абон дӕр бирӕ диссаджы хабӕрттӕ. Кӕйдӕр йӕ зӕрдӕбын куывд фервӕзын кӕны карз низӕй, Кӕмӕндӕр куывды фӕстӕ райгуыры лӕппу, ӕмӕ уӕд ардӕм иннӕ аз кусартимӕ ӕрбацӕуынц бузныг зӕгъынмӕ ӕмӕ сӕ номыл лӕвӕрттӕ ӕрбахӕссынц лӕгӕтмӕ.
Каван табот, сау ма бяра хуаржинете, ма хёмай хаги куднан левгурдору ханиваларат. Хая бати горджити кувдай, тиргесан тир райсун зага фетталтая ута байзади, ма мана хваса карду райдайан зага ма хёвай схуттонта тиргесани куфт. Ма

Карсхардама лагъузнаде, уӕхӕн некӕми ес, фал Уасгерги фарс даруй вӕццӕгӕмӕ али бӕлццондӕр, али ковӕгдӕр, али арфӕгӕнӕгдӕр. Уарзон куфтӕ давӕггӕнгӕй хӕдзарӕ бийнонтӕбӕл сӕрӕгасӕй дзагармӕй зӕрдӕ рохсӕй сӕмбӕлуй. Ма идарддӕр царди медӕгӕ дӕр Уасгерги хуарзӕнхӕй бӕлццони бунӕттони фӕндаггайнуй,

дӕттыл. Февзарынц рӕстыты зылынтӕй, фӕуарынц сыл алыгъуызон амӕндтӕ, фӕкӕнынц сын арфӕтӕ. Бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕмбӕхстис ирон адӕмы рагон бӕрӕгбӕтты ӕмӕ уыдон раргом кӕнын ӕмӕ хъахъхъӕнын мах хъуамӕ нымайӕм нӕ кадджындӕр ӕмӕ ахсджиагдӕр фӕсу. Фыдӕлты фарн мӕрдтӕм нӕ цӕуы, афтӕ амоны ирон ӕмбисонд. Ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй ирон адӕмы алӕмӕты фарны ӕгъдау, арф уидӕгтӕ ауадзой нӕ ног ӕмӕ ног фӕлтӕрты зӕрдӕты, цӕмӕй сбӕрӕг уа ӕцӕгдзинад нӕ рагон Иры истори ӕмӕ цымыдисаг фӕндӕгты тыххӕй, цӕмӕй ногӕй цӕхӕртӕ скалой нӕ фыдӕлты домбай къухӕй ӕмӕ дзуӕрттӕ ӕмӕ галуантӕ, цӕмӕй раздӕхой нӕ рагон уадӕнгӕрзтӕ ӕмӕ алӕмӕты аивад, цӕмӕй ӕргом кӕнын байдайой нӕ фыдӕлты сусӕг зонындзинӕдтӕ, цӕмӕй ногӕй судза цардарт нӕ Иры табуйаг хӕхбӕсты.